Leḥbab neɣ atmaten tisetmatin, kunwi d aɣ-d-ittwalin akka tasuɛin-agi, ansuf umṛeḥba-agi. Daymen ɣer wahil-agi-ni n uɣerbaz n ssebt, ad nkemmel tidɣilin-nneɣ i wakken ad nesqerdec iɣwel n Sidi Ṛebbi. Akken d-nniɣ daymen, tidɣilin-agi mexdumit. i watmaten i wakken ad sqedcen awal n Sidi Ṛebbi deg wagar-asen, i wakken ad ruḥen s telqayt ɣef kra n tiktiwin yellan n Sidi Ṛebbi. U d tidet, ddurt-agi-nni, anda nwali d akken ittmeslay-aɣ-id,

Dduṛt-agi-nni, fkan-aɣ-id Irimya ixef wis tesɛa. Irimya ixef wis tesɛa, taṣeddart tis tlata u ɛecrin, anda teqqar i wakken ma yella kra n zzux i nettzuxxu neɣ i nesɛa, ilaq ad nezzuɣ s Sidi Ṛebbi. Atan d acu i yeqqar wawal n Sidi Ṛebbi, lameɛna win yebɣan ad izuxx, ad izuxx imi yefhem yerna yessen-iyi. Nekk, Ameɣlal, aḥnin, i iḥekmen s lqanun akk d lḥeqq di ddunit. Alur, dagi ad nwali d akken innak win yebɣan ad izux, ad izux imi i yessen nekk ihi, nekk yellan ḥekmeɣ Ḥemmleɣ yerna ḥekmeɣ s lɛeddil neɣ ḥekmeɣ s teɣdemt. Dagi ad nefhem belli d tidet Sidi Ṛebbi d bab n teɣdemt, d bab n leḥmala. D netta i iḥemmlen lḥeqq. D annect-agi i d aɣ-sselmadent tira iqedsen. Fkan-aɣ-d i wakken ad nwali par exemple

Teččur ddunit merra. Ad nwali ay atmaten, ass-agi-nni ma yella wayen ugur meqqren yennan deg ddunit, ad nwali d akken ddunit-agi teččur d lbaṭel, yeɛni d l'injustice. Anda win yeqwan yečč win iḍeɛfen. Win ilan yesɛa cci n ddunit, ad naf belli d netta n azman-nni i yesbedren neɣ i yeḍḍuminin imdanen nnaḍen merra. Ɣef ddemma n wayagi-nni, ad nwali d akken Sidi Ṛebbi ur yefriḥ ara s wanect-agi. Ahat aṭas ara iqqaren, Ma yella Ṛebbi ur ifṛiḥ ara s lbaṭel, ayɣer ur d-iggar ara afus-is? Aneḥsub dakken Sidi Ṛebbi iger-d afus-is? Sidi Ṛebbi yeggar-d afus-is. Sidi Ṛebbi deg wawal-is yeqqar dakken atan lbaṭel.

D bab n leḥmala, d bab daɣen n teɣdemt. Ihi, bɣiɣ vraiment ad concentriɣ ɣef teɣdemt-agi yellan d lḥaǧa tezga sɣur Sidi Rebbi, tezga deg Rebbi, tebna fell-as tgelda n Sidi Rebbi.

Ṛebbi mi yellan d aḥeqqi ass-agi, iḍelli, ad yili azekka daɣen. Fkan-aɣ-d i wakken ad nɣer Malaxi, Malachi, chapitre trois verset deux, iqqar d akken nekk d Illu ur ttbeddileɣ ara. Anda leḥmala-nni akked tebḍelt-nni ad ilint deg-s i lebda.

D bab n teɣrumt, le monde-agi-nni atan ad yenker. Ffɣet-d akka deg-s. Iwacu? Axaṭer Sidi Ṛebbi, la leçon n mercredi, yeqqar-ak d akken Sidi Ṛebbi yenna-n, ur ttbeddil ara akkit, ur ttendemma ara, le. Yella ihder-d d akken Sidi Rebbi yettbeddil rray-is ɣef wemdan, d akken amdan asmi ara d-yuɣal Sidi Rebbi ad t-yeqbel. Sidi Rebbi yeqbel la repentance n umdan, mačči d netta i ibeddlen mais en réalité d amdan. Dɣa qqaren akka i ma la Rebbi agini atan yendem. Sidi Rebbi yeqbel amdan. Akken yella, axaṭer dija d ayefki yexdem i d-yefka Lmasiḥ i wakken ad immet ɣef umidag, i wakken taɣdemt n indayla-s, la justice n indayla-s, ur tt-yettuciw ara, ur tt-yerẓiw ara i wakken ad isellek amdan. Lan. D Lmasiḥ i yefkan iman-is d asfel i wakken taɣdemt-nni n Sidi Rebbi ad teqqim daymen, axaṭer netta d uɣdim i yella.